Helo a chroeso nôl. So heddi rydyn ni'n mynd i siarad bach mwy am cryptograffeg a ni'n mynd i siarad am un cipher. Um, yn penodol ni'n mynd i siarad am cipher Bacon. Nawr, mae'r cipher yma wedi enwi ar ôl y dyn yma, Sir Francis Bacon. Um, mae, hon, uh, mae Sir Francis Bacon yn dyn pwysig iawn yn hanes nifer o resymau gwahanol. A'r peth sy'n mwyaf diddorol i ni am y Technocamps yw uh, fodd wedi Dod i fyny â nifer o'r syniadau tu ôl i'r dull gwyddonol, a mae hyn yn rhywbeth dylsech chi wedi defnyddio yn yr ysgol hyd yn oed os nad ydych chi wedi sylweddoli eto. Ond heddi, be ni'n mynd i siarad am yw ei cypher, a ffordd o o guddio negesau o'n cyfrinachol trwy defnyddio gwahanol ffontiau. Nawr, Os ni moyn dad gritio cypher, be sydd angen i ni wneud? Let's dweud bod chi wedi derbyn neges wrth rhywun, a wedi cuddio yn y neges yma, mae rhyw neges gudd, mae rhyw cyfrinach. Sut allu, allai cymryd y neges yma a deall beth mae rhywun yn cael eisiau dweud wrthau? Wel, Y cam cyntaf yw i rannu'r neges i mewn i darnau sy'n 5 llythyren o hyd. So torri'r neges i fyny i mewn i darnau 5 llythyren hyd. Wedyn, pob tro a fi'n gweld prif lythyren, fi moyn ysgrifennu A, a pob tro fi'n gweld llythyren fach, fi moyn ysgrifennu Ba. wedi i mi cael nifer o A's a B's wedi ysgrifennu lawr, fi'n mynd i edrych uh, i, i fyny ar tabl i gweld pa llythyr yn yr wyddor mae hwnna'n cyfateb i, neu dangos i chi be mae hwnna'n meddwl yn union nawr. Um, a wrth i mi mynd ymlaen, wrth i mi cymryd yr A's a B's yma i gyd, a newid e i ryw llythyr yn arall, erbyn y diwedd, byddwn ni wedi gweithio allan Beth yw'r neges gudd? So, let's wneud enghraifft er mwyn i chi deall beth sydd angen wneud. So, dyma'r enghraifft. So, fi wedi derbyn y neges yma. I went to school today, it was raining. No, I do not like it when it rains. Okay? Nawr, mae'r neges yma, mae fe'n eitha diflas, mae ddim yn rhoi lot o gwybodaeth i ni, ond chi'n gallu gweld, mae wedi ysgrifennu mewn ffordd Ond mae pryd llythrennau, a wedyn mae llythyren bach mewn canol gair, um, mae fe'n edrych bach yn ol, mae fe'n edrych yn llanas y dweud y gwir. Um, ond, be fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i torri y gair yma i mewn i darnau sy'n pimp llythyren o hyd, a wedyn pob tro fi'n gweld prif llythyren, fi'n mynd i ysgrifennu A fawr, a phob tro fi'n gweld y llythyren bach, fi'n mynd i ysgrifennu ba, yn dangos i chi be mae hwn yn meddwl. So, y pum llythyren cynta yw'r gairiau fan hyn, I went. So, mae i dot fawr dy fi, so fi'n mynd i ysgrifennu a. A wedyn mae u fawr dy fi, so fi'n mynd i ysgrifennu a eto. Mae e, e, n yn prif lythrennau hefyd, so fi'n mynd i ysgrifennu dau a arall. A wedyn, right ar y diwedd fan hyn, Mae 'da fi llythyren bach. Mae 'da fi ta sy'n llythyren bach, so fi'n mynd i ysgrifennu ba. A nawr mae 'da fi a, a, a, a, ba. Os fi'n edrych hyn i fyny yn yr tabl fan hyn, fi'n gallu gweld Mae hon yn cyfateb i llythyren ba. So ba yw llythyren cynta uh, y neges gydd fan hyn. So fi'n mynd i ysgrifennu hwnna i lawr. Nawr, am y pimp llythyren nesa, Hen bach yn haws, chi'n gallu gweld mae'r llythrynau yma i gyd yn prif lythrynau. So fi'n mynd i ysgrifennu lawr uh, 5A. Nawr, os ni'n edrych yn y tabl lle mae 5A, fan hyn, sy'n A, yw yr ail llythyren o'n neges gig. Nawr, pump llythyren nesa. Na ni. So, mae dyn ni tri prif llythyren, wedyn llythyren bach, a ac yn ôl ar prif llythyren unwaith eto. Mae dyn ni tri A, a wedyn B, a, a, arall. So, tri prif lythyren, un llythyren bach a prif lythyren eto. Yn y tabl, mae hyn yn cyfateb i cy, cyfateb i ec. Uh, let's gweld beth yw'r un nesaf. So, pimp llythyren nesaf yn y neges gwreiddiol. So, mae'n dynnu deu it fan hyn. Nawr, mae dy fi prif llythyren, wedyn tair llythyren bach a prif llythyren eto ar y diwedd. So, mae hyn yn cyfateb i a by by by a wedyn a unwaith eto. Os ni'n edrych ar y tabl, ni'n gallu gweld mae hyn yn cyfateb i o. So mae dyn ni uh, pedwar llythyren wedi cyfieithu'n barod. Pum llythyren nesa fan hyn. So mae dyn ni prif llythyren, Llythyren bach, llythyren bach, prif lythyren, a llythyren bach. So, a, b, b, a, b. Mwy ysgrifennu lawr fyna. Yn edrych yn y tabl unwaith eto, ni'n gallu gweld mae hyn yn cyfateb i n. So, mae dyfu gair cyntaf, fe neges cudd big gen ti dyfu. Ac yn gallu gweld, mae I went to school today, it was raining. Mae hwn yn ddim yn, mae fe'n edrych yn rhywbeth hollol wahanol i bacon. Os ni'n parhau gyda gweddill neges yma, so gweld y pum llythyr yn nesa, a wedyn nesa, bydd ni'n darganfod bod y neges yma yn dweud bacon is good. So chi'n gallu gweld, mae'r topic y neges yma yn hollol wahanol i topic y neges gydd. Nawr, yn y siampl yma, ni sy'n hyddio prif lythyren a llythyren, uh, llythyren fach. Uh, ond os ydych chi'n moyn, chi'n gallu newid gwahanol ffontiau, um, ond am nawr ac am yn y pecyn gwaith, ni'n mynd i cadw at prif lythyren a llythyren bach. Gwych. So, Mae hwnna yw dad driptio. Ond beth os ni moyn am griptio? Beth os ydw i moyn danfon neges at rhywun a sicrhau bod yn aros yn gyd bod neb arall yn gallu darllen o? So, peth cyntaf fi'n gwneud yw ysgrifennu lawr y neges rydw i am cuddio. Wedyn, fi'n mynd i trosi'r neges cyfrinachol i mewn i Ars a Buzz gan defnyddio'r tabl. So, defnyddio'r tabl fan hyn. Um, wedyn fi'n mynd i ysgrifennu neges rili really diflas uh, er mwyn i fi gallu cuddio uh, cyfrinach yn fi. So bydd rhaid i'r neges yma fod o leia 5 gwaith o hyd, lot yn herach na'r neges fi moyn cuddio. A wedyn fi'n mynd i trawsnewid e unwaith eto uh, i ffontiau math A a B, gan ddefnyddio prif lythrennau a llythrennau bach um, i dir y neges cyfrinachol. Let's gweld esiampl. So, dyma'r neges fi moyn cuddio, fi moyn cuddio'r gair dog. Nawr, os ydw i'n ysgrifennu hwnna mas, fel as a buzz, Um, gan ddefnyddio'r tabl ni wedi gweld y gynharach, mae fe'n edrych rhywbeth fel hyn. Nawr, fi wedi dewis Wouldn't Harm a Fly fel y neges diflas fi moyn danfon ar rywun. Chi'n gallu gweld, mae hon gyda dim byd i wneud â'r neges yma. Mae'n sôn am anifail hollol wahanol. Os ydych chi'n darllen y gairiau yma, bych chi ddim yn gallu gweld yn syth bod e unrhyw beth i wneud gyda dog. Yy a wedyn os fi'n trawsnewid hyn, so yy fi moyn sicrhau bod tair prif lythyren a wedyn dau llythyren bach ar y dechrau'r neges. Um, os fi'n neud hwnna'n gynta, na ni, so tri llythyren mawr a wedyn dau llythyren bach ar gyfer y gair cynta. Nawr am y darn nesa, fi moyn llythyren fawr, tri llythyren bach a llythyren fawr unwaith eto, sy'n mynd edrych bach fel hyn, a wedyn am llythyren olaf, fi moyn dau llythyren mawr, dau llythyren bach, a llythyren mawr unwaith eto. So, ni'n mynd o dog i wouldn't harm a fly fel yna. Gwych. OK, so fi wedi dangos i chi cwpl o esiamplau. Um, os chi moyn nawr, mae dyn ni taflen waith. Ei, gweithiwch trwy'r taflen waith, gweld os ych chi'n gallu dadgryptio ai negesau iawn, a, a wedyn gwnewch y cwiz ar yr ochr.